Әйе, без, без аны булдыралмадык, без татарлар. Кем, кем, кем булдыралмады дип әйтәм, без татарлар аны булдыралмадык дип әйтәм. Менә көтергә кирәк иде, бу резолюциядә шул мәсьәләдә хаман, тора, тора, тора көтергә кирәк иде. Бу татар милли университеты мәсьәләсе. Һәм бу, һәм бу, һәм бу эшне отмаска кирәк иде.

Региональ һәм җирле телләр турында Европа хартиясе дип атала ул. Менә шушы хартияне ратификацияләп бетмәгән Россия Федерациясе Дәүләт Думасы. Менә безнең Конгресс мөрәҗәгать итсә Дәүләт Думасына менә бу, менә бу хартияне ратификация турында, бу бик әйбәт булыр иде.

Безнең менә читтә, безнең бит проблема тагын да кыенрак. Монда Татарстанда үз гыйлеменә сөйлиләр. Мәскәү өлкәсе, һәрбер шәһәр, җиде миллион, 56 мең татар по официальной переписи. Һәрбер мәктәптән дә барган кадәр салык хәтле генә бала. Анда мәктәптә класс оештырып булмый. Димәк, бөтен нәрсә кайтып кала, воскресный мәктәпләр оештыруда. Нәрсә җитмәй, нәрсә кирәк? Укытучы кирәк, укытучы юк. Димәк, монда беренче сорау, әлеге дәва очына сез беләсез, безнең мәктәптә әле Мәскәүдә университетта шундый группа оештырылган иде, менә бер ике өч ел инде ул группа хәле юк. Шул группага безнең татар балалары җыеп, алар укытып, шул балаларны, студентларыбыз Мәскәү өлкәсендә воскресный мәктәпләргә җибәрәйдек укытучы итеп. Андый практика да бар безнең. Алар укыйлар, өченче, дүртенче курста.

Өлкә автономияле комитетның шушы мәгариф комитетының җитәкчесе Зөлмәт Кайгазин, Рамил Шатфуллина. Бу укытучылар ягыннан. Аннан соң бүгенге көндә инде алар да юк. Шуңа күрә үзебезнең бөтен эшләгән нәрсә, әгәр дә безнең арада укытучы булса, укыта алса, ул татарча үзе өйрәнеп, менә шулай итеп Аскаис мәктәпләрен оештырып алып барырга тырышабыз. Менә шундый хәл безнең.

Бу икенче нәрсә. Һәм өченче нәрсә, әлбәттә, бездә тагын да ныграк актуаль ул, укыту. Менә балалар бармай тора Татарстанда, кемне укытырга, төрле сәбәп бар. Ә бездә менә ул тагын да актуальрәк, кемне укытырга, кемне укытырга. Менә шушы сибелгән татарлар арасыннан балаларны җыярга, ничек җыярсың бөтен сәгатьтән? Кыен. Монда олылар да татарча белмәйләр. Шуңа күрә олылар, безнең класстагысы мәктәпләргә җыела, русларның бер өлеше, әз генә балалар, менә шулай итеп булса да алып барырга тырышабыз, алып барырга, хотя бы шулай итеп алып алып барырга. Чөнки монда инде түдән ни юк, теге грамматик яктан тагын да ныграк булсын, татар телен аңласын, хотя бы татар рухы кереп калсын дип, менә шулай итеп эшне алып барырга тырышабыз. Менә реальный ситуация, нигәрләрдә менә шундый. Монда макталырга кирәкме, чөнки ул бик острый, острый срок на самом деле. И менә шушы яктан да Татарстанның ярдәме, мәгариф министрлыгы ягыннан без монда килгәндә сораганда китаплар бирелә, бөтенесе бар. Но бөтенесе кайтып кала безнең кадрлар да һәм бөтенесе кайтып кала безнең инициатива булса, ул эш барачак. Менә безнең инициативада тора. Шуңа күрә сезнең яктан инде безгә действительно моральный поддержка, учебник, менә шул оргподготовка ярдәм булса, алар булса, ул аның өчен рәхмәт.